Nesip bolsa işleri ýüňli etdis. Likör, whiskem, kokteýl. Serýozny inşallah. Hemme işler ugruna boldy Ýewropada. Nesip bolsa ýerki täze işler bar. Baglaşylan kontraktlar inşallah ugruna geçirýär. Hemme zat ugruna.

Tanadym inim gel gel gork gidip oturma tanadym gel gel. Gitjek ýeriň hemme ýer gurply hemme ýer gurply gurply. At. Ataway senmi? Malades Ataway. Ataway senmi? Malades Ataway.

Atabaý ne Magmuly. Maladis Atabaý. Gel gel. Hemme gurtly. Resul Aliyev. Sen maňa hälden bäri söýýäň, näçe wagtdan bäri söýýäň? Resul Aliyev. Men sen maňa näme üçin söýýäniňi bilemok bolýan. Ýöne men saňa näme üçin söýýänimi bilýän ejeň sikeýin. Seň eje sükunti ejeň agzyna sikeniň göt ýalaýan ejeň sikeniň twary. Meň ejemi sögme ho sen men tanaňak. Men saňa sögmeli mejbur etme. Seň ejeň günäsem ýok bolyn. Meň ejemiň günäsi ýok bolşy ýaly. Men saňa mejbur ýagdaýda sögmeli bolýa wes ejeň Ýurdyň içinde sen maňa söýe otyrsyň o eşek agzyňa sikeýin seni dogran adamlar şeýle bir gowy aýal bolmagy mümkin bilemok tanamok ýöne näme üçin şon ýaly gowy adamlardan sen ýaly bok ejeň sikeýin dogulýanyna menem haýran nara. Siz nälik adamlar? Men türkçänem bilerin. Türkmençänem bilerin. Şu mada çenli siz maňa ýatlatmadyňyz türkçäň nämedigini, türkmençäň nämedigini. Düşündiňizmi? Meň saýfama gelip-de tans edejegiňize konsert görkezmän, öz saýpaňyzda konsert görkezip-de, men ýaly begeni alyp-da, takipçiňiz kän bolsa, görip, siz göripler bar-a, her ýerde barsyňyz-ow. Kim özüňizden üstün bolsa, şoň içine Haýatynyň içine syrryňy sokma, üstüne gürrüňi gopa. Sen näme diýýäň? Ejeňiň wagtyny söýdüp tapdylar öýtýän.

Eje sükünti. Kirli, sen näme gürleýäň? Hä? Sen ejeň amyna agaç sokdummy men, näme üçin beýdip ýazýaň? Kirli, men seni dişime serer. Gara şun. Karoç kraskasyz urod diýýäňiz. Men şu Meniň ýaradylyşym şeýle, men üýtgäp bilmen-ä siz üýtgäň diýeniňiz bilen. Men hemme zada gülýän, hemme zada gülýän. Bir barmaga şeýtsede gülýän men. Men şon ýaly. Larda akkauntlarda meň wideolarym goýulýa. Aý bu jelep, aý bu künti, eýle beýle, eýle beýle. Wideolarym goýulýa. Wideolaryma kommentariý ýazýalar. I ondan soňam maňa sapşeniýa ýazýalar. Aý Selbiş sen gaty gowja gyz, seni gaty bar eken. Meň joralarym, dostlarym, jigilerim, doganlarym bar eken. Minnetdar diýdim. Şoň üçinem meni sylap söýýäniňiz bar aralaryňyzda köpüňiz. Şoňa köp köp minnetdarlygymy aýdasym gelýär. Ullakan ýüregim bilen gujaklaýan. Allajan janyňyz sag bolsun bütün arzuw. Hemmäňiz salam mähribanlar sag boluň otyrsyňyzmy şu gün men size täze bir täzeligim bar karoç men öý kömekçi aldym şon şol öý kömekçim bilen sizi tanyşdyrjak ol öý kömekçim esasy hallary hallary prisosly hemem pol spre esasy iş şol özüm gaty işeňňir hemem gaty akylly geliň häzir tanşalyň häzir çagyraýyn

Şu prawam alamda maňa instruktorum berdi diňe iňlis dilini gurlaýarlar. Men oň diňe maşyn

Simat etmäkäň birazajyk bir pikirleniň nädip simat etseňiz gowy bolar, adamlara nähili etseňiz gülkünç bolar. Siz prosto kelläňize gelen zatlary simat edip ýörmäň, sebäbi deňizde bara. Görýänlere şu karantin başlady welin, Orsyýetdäki okaýan türkmen studentler köpüsi waýnsy mazy edip başlapdyrlar. Görýän-ä welin meň gülkim tutanok. Men utanýan gaýtym-laý size seredip-laý. Şonuň üçin birazajyk bir zat etmäkäňiz, birazajyk kreatiwnyrak bolsun we birinjilik bilen waýn gaýtsy mazy etjek bolsaňyz olar ýa prikol zat, birinjilik bilen artistizm diýip bir zat bolmaly adamda. Şol, şo zat bolmasa siz edip elýogsyňyz-a, düşünýäňizmi? Hiç hili gülkünjem däl, manysam ýok. Prosta pikirlenip.